Programm ieħor mill-għalqa tad-dar fejn jien u Lino llum ħa nitkellmu fuq waħda mill-ħwawar li żjed popolari li nsibu fil-kċina. Eh, nafuha bl-Ingliż bħala rosemary bil-Malti clean. Clean, ejba.
Kif għadt inti popolari, eh, u għedha ssir iktar popolari, tintuża ħafna fikċina. Din hija pjanta li eh, ma tridx kura speċjali, kulħadd jista' jkabbara. Eh, pjanta mediterranja, tikber f'kwalinkwa ħamrija, la trid tisqija regolari fis-sens kemm tqabbada trid tieħu ħsieba u la fertilizzant tikber f'kull terran. Sewwa, u faċli tnissel minna. Issa biex tnissel pereżempju Issib eh, eh, dak fera ħadra, ħana nati eżempju hawnhekk. Sewwa, neħħila dal-weraq taw taħtek u tagħmilha ġo tazza bl-ilma għandek eh, sakemm tara tibda tarmi u kull jumejn tibdilla l-ilma ta' u tgħadda saf l-ilma sewa ġod it-tazza. U meta mbagħad tara li ħarġu l-eruq tagħmilha ġo pot żgħira. Issa din kważi kważi waslet biex tkabrela l-pott. dil-pjanta għax diġà qiegħda tikber. Issa kif għadd tista' tuża kwalinkwa ħamrija. Mhix delikata xejn. Għax hija bħala pjanta fil-fatt kienet tikber f'Malta, hija tikber Malta naturali fis-salvaġġ. Ekku, għalhekk għandna li klin aħna. Sewa, imsemmi għalih. Iva, kif għadd inti pjanta salvaġġa. Allura ehm, kulħadd jista' jkabbar u tikber f'kwalinkwa ambjent. Trid ammont ta' xemx, Sewwa, imma kura minima. U eh, minna fija jisa tkeċċi l dewwa l-irweja li tagħmel, għallu ma tantx għandha bżon l-attenzjoni. Fatt il-riħa taħħa hawnhekk diġà eh. diġà il-fwejja kollu li ħirġin minna. Iva, iva, u għalhekk eh, tintuża partikolarment ma' tiġieġ, per eżempju, u anke ma' nisarati. Jina ma tiġix ma nużaħiex. Għandek, gosti speċjali, apparti. Iva, ma dana minn kun delettant, tajjeb li jżommu għadda d-dar, tanka ġo ħoġur ta' tieqa. Sintenti di tikber tiħuħsieba ta' xtila, eh? Għaxin kella, kif ta' battejt, eh? issir eh, arbuxel. Arbuxel, ju arbuxel. Eh, teknikament mela s-suġġeriment tiegħek forsi huwa meta tibda tikber tista' tqaċċat tkabbar il-biċċiet u tagħtihom forsi lil sħabek. Tista' iva, tista' kif għadd dan il-prinċipju speċi tnissel minna u iva jkollok tqassam jew tkattar. U d-dum ta' di perennial ta' mhux eh, minn sena l-oħra ehm, tibqa' m'għandekx għalfejn tibdel għall-pjanta ta' miżida tieħu numru ta' snin minna. Sirija pjanta illi mhux bħal paxxitel illi jikbru. Minn sena għal sena tibqa l-istess waħda. U inti kollok t-nissel ġdid, forsi tkun trid ġeddida speċi wara tliet snin, Tgħid ħa nagħmel eh, dik ġdida. U faċli. U bħala pot kemm għandu jkun kbir? Il-pot ehm, titkappa, diġi ġewwa se biex eh, kif inhi jara, lesta biex tinqaleb sewwa, għallu titkabrila. Eh, skont ehm, kemm tħallija tikber inti jimbatu, imma tiflaħ pot kbira di ta' jiġifieri irid ikollok diametru ta' 30 eh, ċentimetru jiġifieri, u rrid ikollok il-pis ukoll eh, għax kif għadd hija rbuxek. Għandha bżonn l-eruq.
Għandha bżonn. U ilma? Minima ta'
kważi kważi eh, sekat qabbada tajjeb li ta' iżżomm l-artum duża, il-ħamri duża. Imma mbagħad ehm, kważi kważi tara li xotta mhux daqshekk spiss. Għax hija mdorrija fil-fil-fil-salvaġġ.
Diversi eh, Dan hawn ħwawar Mediterranji li ehm, jikbru l-istess eh, jew iridu l-istess attenzjoni speċi. Mela, grazzi lin, eh, interessanti ħafna li xek Eh, kull min ikun irid ftit ftit clean rosemary friska kemm jista' jkollu l-pjanta hemmhekk jabad jaqaċċa ftit jitfaħħom jitfaħħom waqt li qed isajjar. U dak is-sodisfazzjon ta' li tagħmel id-dar ehm, l-ewwel nett kif ma jridu kura speċjali xejn. U l-kumdità li ġib xi ħaġa friska u sabiħ, is-sodisfazzjon tal-li tagħmel. Grazzi ħafna lin dejjem tal-informazzjoni. Jiena nistidilkom biex terġgħu tkunu magħna għal programm ieħor mill-alqa tad-dar.